Kwo pa General Tumwine i public sphere nyo kineno ngo ma tye ka katti i gazet mapat pat, ngat acel acel bedo ki tamme. Pol kare ni kwo ka dong pe nyo kwo do otumo, ma ki waco ni ngato mono oto, lok bedo dwong. Tye jo ma pwoyi, Tye jo ma cayo, tye jo ma loko pi jami ma nongo in itimo i kare ma i kwo. Wan bene ongeyo pe tye ngate mo i wi lobo eni ma tye omedde ki ni an nongo kinywala, kite kinywala kwede aye kite atye kwede. Oluto tye kare ma in iwoto inyono tyen ngati mo ni, oluto tye kare ma in itimo gin moni marac in ngati mo ni, either you reconcile or you never reconcile. But jami mogo ma tye matino tino according to the newspapers, I'll be quoting President Yoweri Museveni owaco ni the first attack on Kabamba was led by God. Ee, Lawu owaco kumeno do. Wacine kuma eni, Ti iwaco ni gicito Kabamba ka ma gikwanyo iye lori, tata lori me lweny-nyi, gikwanyo lori aryo, gikwanyo muduku, gikwanyo jami mukwongo cako lwenygi me cito i lum. Ento ingeyo waco bene ka maleng ni bullet ma General Tumino firing-ngi nongo myero pe o firing. It was by mistake, but a mistake in disguise ma in the end was a good mistake. It was a good mistake pien en calo President Yoweri Museveni nongo kingeyo ni nongo tye ka timo kaviyo. Gin otime oloo ecito engeyo mutoka tungcel. Dong mistake ma tung in otimo ociro gini in the process, in the process nongo kicel, i process gucako raid kit otime kwede ni. Owaco ni eni gin omyero kipwo. Me aryo ni kadi ka olwenyo pi lobo ma mege, Remone bene oo pi lobo ma mege, he shed blood, wange ma kiwaco kicelo-ni, onyo awano ma en okato ki iye-ni. Meno nyuto atir ni, while he was part of the people. Speaking of awano ma onongo dakone aye owaco ka maleng, awano mukene ma General Tumwine lyel i kombeddi onongo lut kot ogoyo. Ento surviving wu gene twol otongo coro wang ki ryo kono wang ki di dako ne lawor owaco i lyel ka lega ka lyel so jami madwong otimo besides ngwaye mo en orwenyo i dog lweny ni so awano mo no ka lweny obedo dwong dok dit. Yeah I think inge ni kwo pa nge kita dano tamo kwede ento an kita atamo kwede ceng jwi ngat macito ka donyo i mony. Idonyo i mony, inge atir ni ca mo keken ibicito ka lweny, ka bene icito i lweny, to bene ibito. That is the sacrifice. It's not that so many people will do that. Manok ma gicito gitimo gin enoni, I think we need to honour them. Oweko ineno calo kiwaco ni, well, tumwine kibiyiko kit ma kiyiko kwede latela mo keken. Te teke ladit lobo ocimo wang jo mukene ma gitye i nyero ni, Wan macalo anywali i Uganda pe wanyero to. Lakodi gurup pa dano mogo manok i kin piny ma komedi gitye ka nyero to pa lyeci cumine myero giko. Ineno ba,
nyero to onyo nyero rac pa ngati moni Ma dong kwone pe ni konyo in ya. Pe dong wukonyo ngatu mo keken. Nongo konyo ngat a tye ka nyero ni, pien en ngeyo itye ki ajenda ma megi. In ki iwaco. In ma gukonyi ni kong in pe ibito? En aye tye ka waco ni, I am just being sarcastic ni konyo in. Ibinyero gin moni kun in bene ibicito. Konyi ki ngo? Ok, well, Tumino obedo kany otimo jami maraco. Ka kiwaco ni in kikwany peko ni nyo ngo ma in itimo maraco kiketo i komi, in itamo ni dano adibu obinyer di? Eni ma watye waco ni onyono tyen dano ni in leadership pe tye ngato ma romo bedo omwol ni in itimo gin moni marac ngato moni omyero onyer kodi anyera. Erias Lukwago ocito i court to Mwine was there en aye obedo gine court martial ma kicako ni en obedo iye and watye ki Erias Lukwago watye ki nga lumony madwong ata ma okato icinge when he was at the court martial ento pe otimo ni en aye tye ka time calo en to Mwine. En otye ka timone ma lubbe ki tic dog tic ma onongo myero en odor. Dong ka an atye ka doro dog tic ma mega, ka anyono lwet tyeni ma kono atye i dog tic, even me I wouldn't be an I wouldn't say sorry. Ki dong gin ma, gin ma opo wiya maber oweko pol kare I was at Jo mukene myero okwany kwo their people you emulate. An awaco ni kwo me wel lobo ni I may not say ni I love him so much but amaro kite onongo kwo kwede an calo an Emma. Ki dong awaco ni i kwo me wel lobo ni arwenyo nongo lumony adek ma amaro gi. Acel arwenyo lokec, aryo arwenyo nyima ni ogwoko gwoki, kasiri gwanga, adek en aye eni. Why myero iwacci ni lum i Acholi kiwaco ni lum ka tye ka wang kitimo kining? Aconia opwonyowa ni ka lum tye ka wang tung kuca, wek pe obin owang gangi pa dano nyo owang cam pa dano, in icwinyo mac i teng ngo? Icwinyo mac i teng lum. I tenge tung kany, ngo ma timme? Mac eni wang, doko kany, eni wang, doko kany. Girwatte dyere. That is what Eli Tumwine waco, that was his philosophy of work. Ni ka kicwinyo mac tung kuca, in myero icwiny kany wek gurwatte i dyere. Kityeko ki kunu. Kityeko ki kunu. And, and that is what people don't want. Lamony ma pe lworo waco lokke, ka okeco bene ibingeye, ka iye yom bene ibineno ki kit werne, the singing general. Anywali me Uganda mitte ni gin gium tungicel ka in iuno, pe giye. Ka guloko i kumi ka in iloko, pe giye. Ci dong I think that's the philosophy ni ka kicwinyo mac tung kany in cwiny ki mwany orwat i yoo. Kityeko ki kunu. Eh? General Elly Tumine, Minista macon me Defence kwone otyeko rweny cabit mukato ni lawo lyel madit legane obedo i Kololo Airstrip ma dano madwong obedo kunu ento watye ka wacci ni jami mabeco ma otimo i kin piny bene tye kadi bene maracone tye ento wakwo wabed ki kero me kwero kwo ma mege dok bene walego ni tibine oywe i kabedo me